पूरे भैंस खा लेते हैं आमा गाछ था इएह दुआरे घेर देलियै चलू आ मचानपर बैठे रह। ई ने हमरे मचान छियै माने कि अपन अपने अपने मजे घेर तेर देना अरे हाँ। कोई भैंस का बाहर चल पिछले पूरा गाछ वृक्ष के तोड़ दे हाँ और लगा घेरबै देने तब छलै। और घेरबै कहै छियै सार तब खचरा हाथ लबियो के तोड़ि देलकै अपने मचान छियै

कहै छलै जे कहाँ कमाइ छियै अभी अरे देखै छियै घेर बारि देलियै ऐसे में पाइ लागि गेलै हमर पूरे आ अहाँ कते झूठ बजलियै नहि ई टाइम लागि गेलै ने तऽ अहाँके कथी देतहुँ कनि घरो तोरो बनाबऽ लगलियै पाइ ताइ खर्च भऽ गेलै अच्छा आब जेबै ने बाहर तऽ हमरा लग कमा कऽ लेबै ठीक छै अहूँ ला पैसा भेज देबै ने आओर आओर ये गाछी ताछी लगेबै तब ने आम ताम बेचबै तब ने अपना सबके पाइ हैत गुजारा हैत तऽ अहाँ तऽ हमरा पैसा देबे करै छी आब भेजबै ने आब जेबै ने अच्छा टिकट बनेबै तऽ बम्बइ जेबै टेंशन नहि लिअ अहूँके पाइ देब आधा अहाँके देब आधा बाबूके देबै अच्छा आ पूरा पैसा बाबूएके नहि दऽ देबै नहि बाबूके नहि देबै लोक पूरा सब पैसा। अपने लए रखै छै ने आ कनि मनि हमरो ने देबै हँ से तब ने सोचब हम कुछो कुछो लेबै हँ।

आ जल्दी आब एतऽ से नहि जायब छोड़ा से बड़ा गति छै अच्छा हमरा बड़ी जोर से कनी झगड़ा लागि गेल जल्दी आउ अहाँ आग तऽ खाली झरे लगैया कते दिन के बाद एली अपना सब एना गाछी सब घूमे ले नहीं रहो ठीके माँ तो बहन चो क्या साल भ गेल छले अपना सब के एला एहि गाछमे जे आम रहै छलै तऽ अपना आर कते तोड़ै छलियै

नया कहलहुँ एहि मचानके हमही सब हमरा लेबर किया दिक्कत छलियै लेबर छलियै तऽ मचान हमर छियै अहाँके हम- केना भऽ गेल हम सब जे आबै ओ तऽ छलियै ने हमरा आरके धिया पुता मालिक के छलै मचान हम सब धिया पुता मे अबै छलियै ने तऽ हमरा सबके पाँच टका के चॉकलेट दऽ दै छलै आ की कहै छलै रे बौआ आइ बत्ती चीर तऽ चीरै छलियै ई गाछी बिछी हमरे छियै खोपड़ियो सब अहाँ सब जान लगा के जे करे रहियो ता सब पैसा देन छला ना हां हमरा सब के 5 टका देने छले दुनु में के मिला के आ फेर के छला ना त ई अहाँ के अहाँ के त हम चिन्हबो नै करै छी ई हमरे मरद के छी होय वाला मरद छी बियाह होय वाला य हां तब त अहाँ हमर मालकिनी भेलिए हां त ओने रोन त मालकिनी भेलिए की भ जेते हमहु सब आब अपने आदमी छी ने रिश्ता जुड़ गेले ना हां त कहियो की सब

बहिन हमरा बहिन हमर मालिकके कनिया हमर कनिया भेलै ने हँ तऽ तऽ एहिमे तब की छै तऽ ताहि दुआरे कहै छी अपनासँ किछो नहि हेतै तऽ अहाँ हाथ हटाइयो ने तऽ नीक से बैठू ने बात आ अहाँ अकेले आयल छियै तऽ करू। घूमय लए आयल छी हम अपना मरद सने तऽ ओ कतऽ गेलियै हमर मालिक सब कतऽ गेल छै ओ ओकरा खाली पैखाने लागै छै ओ गेलै झाड़ा फिरऽ ओ झारा फिरै लए गेल यऽ अहाँके अकेले छोड़ि कऽ हँ